Niġu għall-Evanġelju. Qabel il-qari tal-Evanġelju nkantaw Alleluja li tfisser tifħir l-Alla. Għax inkunu se nisimgħu il-Kristu nnifsu ikellimna permezz tas-saċerdot. Għalhekk għandha titkanta minn kulħadd. Għall-istess raġuni, waqt il-qari tal-Evanġelju, kulħadd iqum bilwieqfa, bħala rispett lejn Kristu li jkun qed jindirizzana u bi tħejjija li wara s-sagrifiċċju tal-Quddiesa aħna lesti li mmorru u nxandru l-aħbar it-tajba li nkunu smajna lil ħaddieħor. Qabel il-qari tal-Evanġelju, nagħmlu sinjal ta' salib fuq moħħna, fuq xuftejna, fuq sidrna. Din għandha tifsira simbolika sabiħa ħafna. Is-salib ta' fuq moħħna ifisser li dak kollu li se nisma' u nifhem inxandru b'fommi u nożżu f'qalbi Biex imexxini fil-ħajja. Mela, kull meta nagħmlu s-sinjal ta' dawk it-tlett islaleb, inkunu qed nagħmlu wegħda li aħna nifhmu, inxandru u ngħożżu kliem Kristu. Wara, infaħħru lil Kristu U f'kollha flimkien ngħidu, Tifħir lilek Kristu. L-istqarrija tal-fidi. Wara l-omelija, li normalment issir fuq l-Evanġelju tal-ġurnata, issir l-istqarrija tal-fidi. Il-Kredu, kelma ġejja mit-Taljan credo li tfisser jiena nemmen. Stqarrija ta' dak kollu li aħna nemmnu fih. Il-Kredu huwa r-rabta, huwa l-iva li aħna għandna mal-Missier, mal-Iben u mal-Ispirtu s-Santu. Meta ngħiduh inkunu qed inġeddu l-fidi tagħna u l-wegħdiet li għamilna jew li għamlu għan-nom tagħna dakinhar tal-Magħmudija. It-talba tal-fidili. F'din it-talba, il-ġemgħa tesprimi l-vokazzjoni saċerdotali li rċeviet fil-Magħmudija u titlob għal bnedmin kollha. Il-kongregazzjoni tieħu sem billi twieġeb għal kull talba, ismana nitolbuk mulej It-talb m'għandux ikun personali iżda għall-komunità kollha. Il-liturġija tal-Ewkaristija, l-altar li fadna, il-mejda tas-sagrifiċċju ta' Kristu. Bil-preżentazzjoni tal-offerti tibda l-parti Ewkaristika. L-altar huwa sinjal ta' Kristu mhux sempliċiment mejda, Għalhekk xejn m'għandu jtellef l-importanza tiegħu. Il-purċissjoni tal-offerti kienet id-drawwa tas-seklu sas-seklu 11 li l-insara jġibu mid-dar tagħhom offerti ta' kull tip għall-bżonnijiet tal-foqra u tas-saċerdoti. F'dan il-mument waqt il-quddiesa kienu jiffurmaw purċissjoni u jgħaddu l-offerti tagħhom flimkien mal-ħobż, l-inbid u l-ilma. Illum qed isiru taħt forma ta' flus ukoll għalhekk issir il-ġabra u jixraq li din titla' mal-offerti l-oħra f'purċissjoni. B'hekk, kull wieħed u waħda minna jkun qed jipparteċipa fiċ-ċelebrazzjoni liturġika. It-talba li jgħid is-saċerdot fuq l-offerti għandha ħafna mill-barka Lhudija li kien qal Kristu stess fl-ikliet, mod speċjali fl-aħħar ikla, il-berakah. Biha bierek lil Alla l-ġid li pprovda. Aħna wkoll nbierku 'l Alla billi nwieġbu, Imbierek, Alla, għal dejjem.